Мөселман кардәшләрем, менә безнең инде Шәгъбан ае башланып китте. Бу айның исеме Шәгъбан, ул ай календаре буенча 8 нче ай булып тора. Һәм ул Рамазан аеның алдыннан килә торган ай булып тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм Аңа үзенең догаларында менә Шабанның хәл Рәҗәб ае ди, бу ай кергәч, ул шундый дога кыла торган иде, Я Раббым, без миңа Рәҗәб һәм Шабан бәрәкәтенә ирешергә насыйп ит һәм Рамазан айына ирешсәм иде, я Рамазан аен күрсәм иде дип, шушы айларны дога кыладыр иде. Инде бу догасыннан ук күренеп тора, ул бу айларны өстен күрәдер иде. Димәк, анда ниндидер бәрәкәт бар иде. инде без менә шулай булып чыкты инде без яшибез бу дөньяда күбрәк кояш календаре белән без торсак та интернетта да безнең кояш календаре буенча мәсәлән хәзерге вакытта март ае дип куелган һәм аны карап бара алабыз ул безгә искә онытсак та искә төшереп тора телевизорны ачсак та башта әйтәләр бүген Э, шушы айның шушы көне э, һәм инде без нидер дәрәҗәдә айларның беткәнен башын карап барабыз э, мәгәр шушы ай календаре буенча әле айларны төгәл карап бара алмыйбыз кайбер вакытта кереп киткәч берничә көн ой шагбан айы керде ич ой рәҗәб айы керде ич мәгәр инде рамазанга игътибар итәбез чөнки рамазан инде ул Безнең фарыз уразалар да торган бәрәкәтле ай, аңа инде без э, санап көтеп торабыз. Вәләкин менә кайбер айларда шушы календарьны карап бармау сәбәпле кайбер көннәр үтеп китә. Әгәр дә кайдадыр искә төшермәсәләр, интернеттан берәр кеше хәбәр җибәрмәсә, котлап җибәрмәсә, э, Арафа көннәрен, мәсәлән, Ашура көннәре, яки шушы көннәр игътибарсыз калып һәм без бик күп бәрәкәтне югалтабыз. Шуңа күрә инде асылда ике календарь да Аллаһтан, чөнки без беләбез, кайбер исламның гыйбадәтләре бу айларга бәйле. Мәсәлән, ураза ул Рамазан аена бәйле. Шәвәл аендагы уразалар бар. Мәсәлән, Зул Зулкагда аеның беренче көндә сөннәт уразалар бар. Буларны фәкать шушы көн белән генә ай календаре белән генә без тота алабыз. Һәм инде мәсәлән, ай саен 3 анда ай тулган көнне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ураз аткан. Без моны фәкать әгәр дә бу календарьны карап балсак кына, без буларны үти алабыз. Мәсәлән, закәт тә Ислам динендә түләнә бер ел, бер ел үткәч, ләкин ул ай календарь буенча бер елдан соң син зәкәтне исәпләргә тиеш буласың. Вә ләкин э, кайбер вакытта шулай уйлыйлар, менә мөселманнарның ай календаре, кояш календаре безнеке түгел. Юк, әлбәттә, э, кояш календаре да мөселманнар икесе дә безнең өчен. Чөнки кайбер гыйбадәтләр киресенчә кояш календаре белән бара, мәсәлән, җомга көн Җомга көн э, безнең э, нәрсә ай календаре буенча бара. Ягъни э, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи дүшәмбе һәм һәр пәнҗешәмбе көнне ураза тоткан бу массасы аның әлбәттә ай календаре, кояш календаре белән әйтелә. Шуңа күрә бер яктан караганда бу айларны карап бару ай календаре буенча һәм кояш календаре буенча безнең өстәге гыйбадәт. Э, бу гыйбадәт булып тора. Боларны барлау, көтеп тору. Инде менә шушындый ай э, җиттек. Бу айда э, без әйттек, бу айның төп үзенчәлеге ул Рамазанга әзерли торган безне ай, Рамазан алдындагы ай. Һәм бу айда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ураза тоту турында бик күп хәбәрләр бар. Һәм бу айда уразаның өстенлеге турында шулай күп әйтелгән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм, мәсәлән, Анас разыяллаһу анһудан риваять ителә. Ул әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнән сорадылар, ди, Рамазан аеннан соң кайсы ураза хәерлерәк ураза ту, нинди ураза өстенрәк? Чөнки исламда без беләбез бүген сүннәт уразалар бик күп. Шәвәл аенда, Зулкагда аенда, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм дүшәмбе, пәнҗешәмбе тоткан, болары сөннәт. Э, Рамазан айындагы фарыз, болары әлбәттә сөннәт уразалар, ләкин э, шушы э, Рамазан айыныкы билгеле, бу ураза бәхәссез, аның хәтле савап башка айларда уразалар тып булмый, табып булмый, башка гыйбадәтләр белән дә. Ләкин шуңа күрә сорадылар, Рамазаннан кала башка шушы көннәрдә, вакытларда тотылган уразаның кайсы хәерлерәк дигәндә, ул әйтте, Шагбан аенда Рамазан ае хөрмәтенә диде. Ураза тоткан. Менә кайбер вакытта элегрәк шундый хадислар бар, мәгънәләре шундый. Менә монда да әйтелде. Ягъни сүннәт уразалар арасында Шагбан аенда ураза иң хәерлесе. Ягъни иң кыйммәтлесе дип әйтелә. Шулай ук Гарафа көне турында да әйтелгән. Башка көннәрдә дә һәм шундый мәгънә каршылык килеп чыга. Һәрберсендә әйтелә, менә иң хәерлесе нәфил уразаларына, сүннәт уразалардан менә шушы айны. Зулкагъданда килеп чыга. Монда инде дөрес аңларга кирәк, монда каршылык юк, чөнки болар бер бер көнне игълан ителмәгән. Ислам тарихында Рамазан уразасы игълан ителгәч, аннан соң инде бәлкем беренче бөтенесе дә билгеле түгел, Зулкагда ел җитмәгән яки башка ай җитмәгән. Һәм ул вакыт өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлламнан сораганда, бу айның иң кыйммәтлесе шушы дигән. Шуңа күрә монда хәдисләрнең Кайсы әнә шушы сөннәт уразалар турында, нәфил уразалар турында кайсы иңү тәртибен карар кирәк. Кайсы кайсы елны, кайсы алдан, кайсы арттан. Әлбәттә, иң соңгы әйтелгән хадис ул инде монсысы иң саваплырак булачак. Ягъни Димәк, иң соңгы хадистә, иң соңгы килгән хадистә әйтелсә, кайсы ураза турында соңгысында әйтелгән, шунысы өстенрәк дип аласың гына. Монда мәгънә юк, башка мәгънә юк. Шуңа күрә инде анда аптырис юк. Ләкин без беләбез, э, бу айны ураза тоту э, шундый хәерле, нәрсә әйтсәң дә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи игътибар иткән. Умму Сәләмә риваять ителә, бу пәйгамбәрнең бер хатыны, мин ди бер качан да пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмне ике ай рәттән ураза тотканын күрмәдем, Рамазан белән Шагбан аеннан кала диде. Э, инде Монда да риваятлар бик күп. Кайбер хадисләрдә әйтелгәнчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм ураза табашыдыр, без уйлыйдыр, ул бер качанда шушы Шагбан аенда инде авызын ачмый, ягъни гел уразада була дип уйлыйдыр, шундый дәрәҗәдә ул туктаусыз уразада, яки кайбер вакытта ул тотмый, без уйлыйбыз инде ул бер качанда ураза тотмый. Һәм инде күп кенә хәдисләрдә шушы Шәгъбан ае тулысы белән тотылган дип тә әйткәннәр бар. Шуңа күрә без инде бөтенесен җыеп берсе дә каршылык түгел, әйтә алабыз, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм кайбер елларны тоткан Шәгъбан ае буенча. Кайбер елларны инде әзрәк тоткан. Вәләкин Хәдисләрдән күренгәнчә, димәк, Рамазаннан кала иң күп э, нәфил э, сөннәт уразаларын, нәфил уразаларын пәйгамбәр саллаллаһу алейһи Шәгъбан аенда тоткан. Менә шулай җиңел генә карыйсың да, ә инде уйлап карасак, э, безгә инде бер этәргеч инде. Димәк, без дә ниндидер дәрәҗәдә бу айны пәйгамбәр мөмкинлегебез булса, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шикелле ураза тотарга тиеш дип без кабул итәбез. Ләкин пәйгамбәребезнең уразасы ни дәрәҗәдә булган соң? Без беләбез, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи Хәр Рамазаннан кала хәр башка айларны ул бер кайчан калдырмыйча нинди ураза тоткан? Дүшәмбе, пәнҗешәмбе. Һәм айның 13-нче, 14-нче, 15-нче көннәрендә ай тулы булганда ул шулай ураза тоткан. Әгәр дә без 4 атна дип алып, 4 атнада 2 көн, дүшәмбе, пәнҗешәмбе, ул 8 көн була, һәм ай уртасы инде бу көннәргә туры килмәне, но ким дигәндә 10-11 көн Ә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм ким дигәндә һәр айны ураза тотарган булган. Димәк, килеп чыга ул э, Шагбан аенда моннан да күбрәк тотылган. Без инде хәдисне укыйбыз да, үзебез э, бер башка айларны ураза тотмыйбыз һәм бер-ике көн булса да тотарга кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм тоткан дип э, уйлап куярга мөмкин. Вәләкин пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм мондый вакытта любой айны дип әйтик, һәрбер айны ким дигәндә 10-11 көн ураза тота торган булган. Димәк, ул бу айны шуннан күбрәк тоткан. Һәм кайбер елларны Шагбан ае буенча утызлар көн тоткан булып тора. Инде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләмнең бу айга кагылышлы мөгамәләсе турында башка хәдисләр дә бар. Шуның берсендә тукталып китәсе килә. Әлбәттә, менә сахабәләр э, э, барысы да пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлламны карап кына торганнар, нәрсә эшли, күзәтеп торганнар. Һәм инде күргәннәр э, Шагбан аена игътибар бирә, ураза күп тота. Һәм аннан сораганнар. Я Расулулла,

Вә ләкин кешеләр бу айга тиешле дәрәҗәдә игътибар итмиләр. Һәм инде бу айны ди э, кешеләрнең бер еллык гамәл гамәлләре Аллаһка күтәрелә ди. Һәм мин телим, минем шушы э, гамәлләрем Аллаһка күтәрелгәндә, Ураза хәлендә булуым, гыйбадәт хәлендә булуын телим диде. Ягъни соңгы гамәл булып бу елда шушы ураза булып язуын, ураза хәлендә Аллаһка менә шу гамәл дәфтәрен күтәрелүен телим диде. Димәк, монда инде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлам мәгълүмат бирде. Димәк, бу айда бу айны бәрәкәтле итә торган, башка айлардан үзенчәлек итә торган нәрсә бар? Монда бәрәкәт киче бар дип. Ул 14 нче Шәгъбаннан Кояш байганнан соң керә, унбишенә. Шушы төндә бөтен кешеләрнең җир йөзендә яшәгән Аллаһ Тәгалә хозурына гамәл дәфтәрләре күтәрелә. Һәм инде Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи менә монда шундый әйтә аладыр иде. Кыска гына әйтеп, бу мәгълүмат буладыр, ләкин башка мәгълүматлар да бар. Ягъни бу айда Бәрәт кичәсе бар, ягъни шундый кичә гамәл дәфтәрләре күтәрелә, шуңа күрә мин ураза тотам. Мәгәр ул монда тагын бер нәрсә әйтте. Бу Раҗаб белән Рамазан айы арасында диде. Сахабәләр ул тәртипне беләдер иде. Ләкин нәрсә иде? Ям иң мөһиме, бу айда кешеләр беспечный, ихтибарсыз. Бу айга тиешле дәрәҗәдә ихтибар бирмиләр. Нәрсәгә ул шулай дип әйткән? Чөнки элек-электән гарапларда Раҗаб ае бик саналган. Рәҗәп аен зурлаганнар, бәйрәм иткәннәр. Сугышлар булса туктаганнар. Ике дошман бер-берсенә да нәселләр буе килгән кан учы үтерергә булган шундый сугышлар булса, Рәҗәп ае килсә туктаганнар. Бер-берсе яннан үтеп биргәннәр, елмайганнар, сабыр кылганнар. Шуны хәтле бу айны зурлаганнар, бер-берсенә кунакка барганнар, ниндидер гыйбадәтләр кылганнар. Бу ай зурлана торган булган. Һәм инде ислам килгәч тә, әлбәттә, Раҗаб ае өстенлеге бар һәм э, э, исламга инде безгә Аллаһ Тәала э, Рамазан аенда өстәде, Рамазан аен бәрәкәтен белдерде. Рамазан ае безнең өчен бәрәкәтле. Шуңа күрә кайбер вакытта кешеләр инде менә ниндидер бәйрәмнән соң бер инде тынычлыкта калыр ягъни икенче айга чыккач тынычланып калыр һәм шул сәбәпле ул әйтте игътибар күрсәтмиләр мәгәр бу айда бәрәкәт бар ләкин кешеләр игътибарсыз бу бәрәкәткә игътибар итмиләр игътибарсыз булып торалар шуңа күрә монда инде менә сәбәбен әйткәндә гамәл дәфтәрләре күтәрелә дигәндә гамәлләр би аллаһ хозурына күтәрелә дигәндә Э, без беләбез өч төрле исламда тәртип бар аллаһ тәғәлә шулай кылган аллаһ тәғәлә болардан башка да безнең э, гамәлләребезне белеп тора һәрберсен даже без белгәнче тотта кыямәткә хәтле без кыласы гамәлләрне дә белеп тора аллаһ тәғәлә шундый тәртип ясатты ул безгә ул безгә кирәк ул безгә кирәк менә шундый тәртип куйды димәк без беләбез һәр көнне иртәнге намазда һәм кичке намазда Безнең көнлек гамәлләр, ягъни ярты көнлеге, төнне кылган иртә белән, көндез кылган кич белән Аллаһ хозурына күтәрелә гамәлләр. Аллаһ Тәгалә шулай әйтте. Фәрештәләр ниндидер шушы гамәлне башкаручы гамәлне күтәрәләр Аллаһ хозурына. Икенчесе бар, хәр дүшәмбе һәм э, пәнҗешәмбе. Э, бу өч көнлек. Өч көнлек гамәл э, шушы арадагы Аллаһ Тәгалә күтәрә һәм соңгысы менә бу бәрәт киченә Аллаһ Тәгалә еллык гамәлләрне күтәрә. Ягъни без менә шуны тоярга кирәк. Ягъни мәктәптә дә бит шулай әйтәләр. Иртәгә экзамен, да? Яки фәлән көннән экзамен. Син беләсең һәм бу экзамен алдыңа, бәлкем тыныч кына яшисең дә, ләкин экзаменга якынлашканда Э, синең э, э, уже ниндидер әзерлек кыласың мәсәлән син ниндидер диплом язасың ди диплом язасың көне билгеле кайчан бирәсе баштарак игътибар сервисын линке салынкы аннан соң вакыт җиткән саен син инде моны карап чыгасың тапшырасы бар язып куйдың ну барыбер дә иң соңгы көннәрдә шушы соңгы моментта укытучыга тапшырыр алдыннан син әле моны Яңадан карыйсың диккать белән. Кимчелекләре булса төзәтәсең, сызасың, төзәтәсең. Пока син теге синең кулдан теге укытучыга күчмәде, син моңа ниндидер бер өстәмә кертә аласың, үзгәртә аласың, хаталар булса төзәтә аласың. Ниндидер өстәмә кирәге бер булса, өстәп моның бәхәсен арттыра аласың. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә белдерде. Без менә мондый ихтибарсыз булмасын өчен, менә шушындый халәтне тояр өчен, тукта, Минем хәзер гамәл дәфтәрләрем тапшырыла. Бүген кичкә бүген кылган гөнаһым бар ич. Бу гөнаһ белән китмәсен әле. Дип инде без игътибарлы булу өчен. Ләкин монсыз инде бер еллык, бер еллык гамәл дәфтәре безнең бер еллык Аллаһ хузурына күтәрелә. Без шушы моментта менә бу моны белгәннән соң бу мәгълүмат һәр көнне шушы вакытта иртә белән һәм кич белән яки дүшәмбе, пәнҗешәмбе булсын һәм иң бунсыз зур, зур бер еллык гамәл. Монда бер еллык гамәлеңә бәя бирелә синең, син шуның белән Аллаһ хозурына күтәреләсең. Э, без уйларга тиеш, мин бу гамәл дәфтәрле күтәргәндә монда мин кем булып күтәреләм? Кем мин Аллаһ каршында? Минем Аллаһ каршына бу гамәлләрем э, куелганнан соң миңа нинди бәя куела? Бәлкем бу дөньяда без инде бик хөрмәтле кешедер, кешеләр арасында. Президент булырга мөмкин, ниндидер өлкәдә начальник, хуҗа, баба янда галим, шейх, хәзрәт анда сине атыйлар. Вәләкин Аллаһ каршында син фәкать бер гөнаһлы, бер җинаятьче гамәлләрең беләндер. Аллаһ алам, белеп булмый. Шуңа күрә Без инде моны уйларга тиеш. Бу гамәл дәфтәрләр күтәрелгән. Тукта. Минем монда бер нәрсәм калмадымы? Үзгәртеп булмый. Пока ул күтәрелгәнче, син үзгәртә аласың. Менә шуңа омтылу өчен, хамал, хаман үзебезнең гамәлләребезгә игътибарлы булу өчен, менә бу этәргеч бер. Этәргеч. Бу Аллаһ биргән мөмкинлек. Син ел буе кылдың ниндидер э, ялгышлыкларын бар төзәтеп калу өчен дипломны яки ниндидер шушы эшне тапшырганчы бу мөмкинлек аллаһ тәғәлә калдырды үзгәртә аласың соңгы мизгелгә хәтле безнең менә берничә көннәребез калып бара шундый аллаһ тәғәлә биргән мөмкинлектән төзәтергә була әле аннан соң булмый шуңа күрә инде мөселман кардәшләрем менә пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәләм әйтте э, бу көннәрне гыйбадәттә үткәрде тагын да аллаһ хозурына ул э, саваплырак э, күбрәк изге гамәлләр белән күтәрелсен өчен Шуңа күрә бу Аллаһ Тәгаләдән безнең гамәлләрне төзәтергә э, бирелгән мөмкинлек дип кабул итәргә кирәк. Шуңа күрә бу ай бәрәкәтле. Инде Рамазан аена кергәнче, менә бәрәт ишек Рамазан аеннан нинди чистарынып, пакланып, үзгәреп э, керүгә э, бирелә торган мөмкинлек. Һәм инде нәрсә белән? Асылда, ничек итеп гамәл дәфтәрен үзгәртеп була? Анда кешенең гамәле яки гөнаһ, яки изге гамәл булырга мөмкин. Башкасы юк. Шуңа күрә гөнаһ безне Аллаһ Тәгалә шундый ялгышчан итеп яратты. Без гөнаһлар кылабыз. Бу безнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан биргән бер сыйфатыбыз. Кимчелекләр кимчелексез беркем дә юк. Күпмедер дәрә, кемнекедер күбрәк, кемнекедер әзрәк. Ялгышмаган кеше юк, кемнекедер зур ялгышлар, кемнекедер кечкенә ялгышлар. Вәләкин аны нишләтеп була? Э, Аллаһ Тәгалә шундый гыйбадәт бирде, яратты, мөмкинлек бирде менә бу э, гамәл дәфтәре күтәрү. Нәрсә? Ничек итеп үзгәртеп була? Тәүбә белән үзгәртеп була. Җир йөзендә юк гөнаһ, әгәр дә тәүбә кылып, аны юкка чыгарып. Ягъни бөтенләй син аны кылмаган шикелле буласың. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйткәнчә, тәүбә гөнаһны кылмаган шикелле итә диде кешене. Э, Вәләкин ул шулай ук гыйбадәт, аның шартлары бар. Э, Аллаһ белән ике арадагы э, безнең мөгамәлә бар. Намаз, ураза, закат, хаҗ булсын анда. Аллаһ белән ике арадагы без Аллаһ каршында ниндидер ул кушканны үтәмәскә мөмкин, ниндидер Ялгыш чыгыш чыгарган Аллаһ белән килешеп булырга мөмкин. Аллаһ алам. Тәүбә э, җайлы. Тәүбә кылдың, бу гөнаһны туктатты, шартлары бар, башка кылмаска ният кылдың, күңелдә үкендең, аның инде тәүбә ул шундый гыйбадәт, ул уйга кагыла, э, күңелдән нәрсә таләп ителә, нинди хис кичерү һәм гамәлдән. Ә, шушы барысы да инде менә шушы шартларын үтәден дә, әгәр дә ул ә, Аллаһ күрсәткән рәвештә бөтен шарты туры килде икән, Аллаһ Тәгалә бу гөнаһны син кылмаган шикелле гафу итә. Вә ләкин бар гөнаһлар кеше белән кеше арасында. Монсын Аллаһ Тәгалә катнашмый. Монсын ишетәсең. Яра тегесен тәүбә кылып юдың. Кемдер э, син рәнҗеткән идең, гайбәтен саткан идең, нәндер э, золым кылган, ул кеше үлеп китте яки башка җиргә китте. башка кеше белән э, кагылган э, да тагын тәүбәнең шарт, бер шарт өстәлә бу кеше белән ике араны килергә тиешсең аны риза итәргә тиешсең барып гафу ит мин синең гайбәтеңне саттым яки мин сине шулай иттем һәм ул нәрсә таләп итә килешә торган шартларны үтәргә кирәк малына зыян китерсәң малын бирәсең э, ул сораган үтисең килешәсең ул була моны нишләтеп була әллә сине гафу итәме ул кешене табып булмаска мөмкин бу гөнаһны бер ничек тә төзәтеп булмый ә инде хайваннарга карата башка шушы хайваннар дөньясына карата гөнаһны бөтенләй бу дөньяда тәүбә белән жуып булмый ничек инде син хайван карыйсың бүген ачуың чыккан анда сыерга ашарга бирәсең ул борынын тыга этенә төртенә сиянең аягың белән борынына тиеп җибәрдең сәнәк белән кададың бар йөрмә монда дип яки галимнәр әйткәнчә, без кайбер вакытта күп итеп печәнне күтәреп кердек тә, сыер алдына салдык, тукта күп булды дип кире алдың. Ул сиңа бер нәрсә әйтә алмый, син уже аны рәнҗеткән шикелле була. Алдың син аның алдыннан. Ул сиңа бер нәрсә әйтә алмый, шуңа күрә хайванны ничек итеп разый итәсең? Бу гөнаһ кыямәткә кала, шуңа күрә кеше белән кеше арасындагы яки башка шушы хайваннарга кагылышлы гөнаһ Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә иксен. Хай шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хайваннарны тергезәчәк шушы Хисап өчен. Аннан соң алар яңадан туфрак хәленә кайтачак диде. Э, шул э, борынына типкән сыерыңны белән каршына барып, э, син инде хисап кыласың, ягъни синең изгелегең китә, башка бер нәрсә эстә. Кыямат көне калган кеше белән кеше арасында анда инде килешеп булмый, анда син изгелегең белән аңа кайтар кайтарып бирәсең. Изгелегеңне ала, әгәр дә синең изгелегең бетсә, бу инде икенче мәсьәлә, син аның гөнаһы сиңа күчә. Шуңа күрә Нәрсәсе икенче ягы кала? Димәк, син беләсең, бу гөнаһны тәүбә кылып булмый инде, ул кеше үлеп китте. Э, моны берничә таңмыйсың, тәүбә белән э, бетереп булмый бу э, гөнаһны. Димәк, нәрсә кала? Беләсең, аңа кыямәт көнендә каршы туры килә торган, аны җуатырга нәрсә изгелек булырга тиеш. Мәктәптә бит шулай, бер ике алсаң, Бер, ике, бишле кирәк тегене каплар өчен. Без тырышабыз. Аһа, бу ике билгегә тәэсир итмәсен, моның икенең тәэсирен югалту өчен бер, ике, бишлек анда алып, аны капларга тиеш буласың. Шуны шикелле син Кыямәт көнендә бу гөнаһыңны каплый торган изге эш эшләргә кирәк. Белдең, аһа, нәрсәдә сәдака бирәсең? Ой, шушы гөнаһыма бәрабәр нәрсәдер башка эшлисең, башка изгелек кыласың. Менә бу шулай дигән сүз. Шуңа күрә. Менә бу инде бигрәк тә соңгы көннәре бу айның шушындый бер үзебезнең гамәл дәфтәрләребезне төзәтү мөмкинлеге бирелгән көннәр. Без тырышырга тиешбез. Гамәл дәфтәр гамәлләребезне үзгәртергә тиешбез. Тәүбә кыла торган гөнаһлардан тәүбә кылып, инде ниндидер гөнаһлар без белгән белмәгән калса, аның өчен изгелекләр кылырга тиешбез. Капларлык һәм каплап артып үзебезгә изгелек кала торган булырга тиеш. Әлбәттә, кечкенә гөнаһлар без беләбез, ул намаз белән намаз арасында, җомга белән җомга арасында ниндидер сәдакалар бирү белән безнең кечкенә гөнаһларыбыз шул сәбәпле бик күп Аллаһ Тәгалә мөмкинлекләр бирде, вәгъдә кылды. Шушы гамәлләрне кылсак, безнең инде бер аның нәтиҗәсе безнең кечкенә гөнаһларыбыз юылып бара. Без безнең бит белмәгәннәре бик күп. Белмәгәннәре бик күп. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән алар юлы бара, ләкин зур гөнаһлар тәүбә белән генә юла. Һәм инде әйткәнемчә, икенчесе менә, димәк, ике э, нәрсә белән гамәли тәүбә белән һәм изге гамәл кылып без гамәл дәфтәрләребезне үзгәртә алабыз. Аллаһ хозурына э, изгелеген күп булып, ягъни бу изге бәндә дип күтәреләсең, э, гөнаһлыдан изгегә күчә аласың. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Бу көннәрнең бәрәкәтен аңлап, Аллаһ хозурына безнең гамәл дәфтәрләребез күтәргәндә изге бәндәләрдән булып күтәрсәк иде, изге бәндәләрдән хисаплансак иде. Шуңа күрә без инде тырышырга тиешбез үзгәрергә. Асылда без дөнья безне алдалый. Без беләбез, үзебез әйтәбез, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте дибез. Адәмнең ваҗиннан үземә гыйбадәт кылыр өчен. Без кешеләргә шулай дип әйтәбез, ә үзебезгә кагылмыйбыз. Аллаһ Тәгалә мине дә шул кешеләр санына керәм. Мин дә бит инде гыйбадәт кылырга тиеш. Гыйбадәт кылу ул бөтен нәрсәгә кагыла. Иң беренче ятта Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәү, Аллаһ Тәгаләннән ерак булу һәм һәр нәрсәне тормышны гыйбадәт итеп үткәрә кирәк. Семья тормышын гыйбадәт итеп үткәрә кирәк. Любой ятып йоклау гыйбадәт була ала. Бәдрәфкә кереп чыгу гыйбадәт була ала. Э, күрше белән күрше мөгамәләсе һәрберсенең тәртибе күрсәтелгән шуңа күрә һәрбер кешенең кылган гамәле аллаһ ризалыгын өмет итеп иман тәфсирендә һәм аллаһ разый була торган шәригать күрсәткән тәртип белән кылса һәр гамәл гыйбадәт була безнең максатыбыз 24 сәгатебезне гыйбадәткә әйләндерү мөмкин хәтле 8 э, сәгать ятып йокладың аллаһ тәгалә кушканча бөтен шартларын үтәп дөрес якка борылып 8 сәгать син гыйбадәттә буласың шуңа күрә максатыбыз шулай шулай дибез вәләкин безнең гамәлләребез юк гамәлләребез юк, шушы изге гамәлләребез. Асылда Аллаһ Тәгалә Коръәндә бер җирдә әйтә, ашыгыгыз ди, нәрсә? Тәүбәгә, Аллаһ Тәгаләнең гафу итүенә, тәүбәгә һәм дә җәннәткә, аның киңлеге күкләр һәм җирләргә тиң диде. Аллаһ Тәгалә ашыгырга кушты. Хәм Аллаһ Тәгалә икенче бер җирдә җәннәтнең нигъмәтләрен, җәннәттәге бөеклекләрен әйткәннән соң әйтте, менә шушы җәннәткә омтылуда, әйткәннән соң менә шушы җәннәткә омтылуда кешеләр бу дөньяда ярышучылар ярышсыннар. Ярышучылар бүген без кешеләр нәрсә белән ярыша? Дөньяда, дөньяда нәрсәгә дә ирешү, яхшырак өйгә, яхшырак байлыкка, акчасын тыга бу дөньяга. Э, садака бирә бу дөньяга, бу дөнья малына тыга, вакытын сарыф итә, көчләрен сарыф итә, бөтен хисләрен бу дөньяда э, юкка чыгарып бетерә. Э, мәгәр Аллаһ Тәгалә әйтте, юк, аңа түгел, менә ярыша, кеше ярышмыйча калмый. Ярышучылар диде, менә бу нәрсәдә ярышсыннар, шушы җәннәткә омтылуда ярышсыннар диде. Шулай ук Аллаһ Тәгалә безнең сыйфатны әйтте, кән әл инсану гаҗүлән диде. Ягъни кеше, без кешеләрне, булды кешеләр, инсаннар гаҗүлән, Ашыгучан диде. Аллаһ Тәгалә безне сыйфатны бирде. Бу сыйфат Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән. Мәгәр бу сыйфат булмаса, Аллаһ Тәгалә безне ашыгырга дип чакырмас иде, без ашыга алмас идек. Шуңа күрә кеше ашыгучан. Без ашыгабыз, бу сыйфат бар. Һәм Ләкин без бу сыйфатны кулланырга тиеш тиешле урында. Тиешле нәрсәдә ашыгырга, тиешле җирдә булмаганда аны тотып торырга тиеш. Һәр сыйфат Аллаһ Тәгалә тарафыннан салган, дөрес җирдә кулланмасаң, ул гөнаһка китерә. Дөрес җирдә куллансаң, ул э, изгелеккә китерә. Шуңа күрә без акыл белән бу сыйфатны дөрес юлда кулланырга тиешбез. Инде, э, димәк, э, Вәләкин без э, киресенчә гөнаһлар эшләгәндә, ялгышлыклар эшләгәндә, Э, кешеләр ашыга ашыга менә бүген ике рәт юк рибага кереп китте кредитлар алып бетерде бөтен нәрсәне кредитына алды ниндидер бер ә, хисе кузгалган иде ә, анда ә, берәр кызга анда булсын яки җегеткә күз төшкән ниндидер гөнаһлар эшләп ташлады шушы юлда ашыга шушы хисе артыннан барып ашыгабыз бу нәрсәдә гөнаһ гөнаһка барабыз ашыгып Ә, ләкин инде ниндидер изге гамәлләрдә без инде ялкаулык кылабыз да. Беләбез, моны кылсан әйбәт, менә мондый намаз бар өстәмә, моны сәдака бирсән әйбәт. Ләкин гамәл юк. Беләбез, монда ашыкмыйбыз, ялкауланабыз. Инде без э, ялкаулык, ярар булыр әле, аннан соң икенчесендә, э, пенсиягә чыккач, тегесендә, монсында дип без ялкауланабыз. Шуңа күрә инде менә мондый булырга Э, бу сыйфатларны без дөрес тәрбияләргә тиешбез ягъни безнең э, сыйфатларыбыз күңелдәге э, тиешле дәрәҗәдә бар аны тәрбияләргә кирәк менә тәнне сәламәт тотар өчен көчне саклап тору өчен гел тренировка ясарга кирәк заниматься итәргә кирәк шул вакытта гына синең тәнең нык була әгәр дә син инде әзерлексез икән Син э, күтәрә алмыйсың тиешеннән артыгны. Әзерлек кирәк, ниндидер бер югарырак нәтиҗәләргә ирешү өчен әзерлек кирәк, бу сыйфатлар булыр, булырга тиеш. Әгәр дә син ялкауланасың, тик тезләр торасың икән, син берничә ел эчендә зәгыйфь бер кешегә әйләнәсең. Шулаймы? Көчең калмый. Һәм күпме генә тырышсаң да, аннан соң булмый. Шуңа күрә инде, әлбәттә, менә бу э, йөрәгебезне, иманыбыз нык булсын өчен, э, шушы күңелләребездә э, дөрес э, сыйфатларыбыз өстенлеккә ирешсен өчен, Яхшы сыйфатлар бездә өстенлек табырсын булсын өчен аңа ирешергә кирәк тырышып, тренироваться итәргә кирәк. Аннан соң ул нәтиҗәгә ирешкән соң аны саклап торырга кирәк. Әгәр дә ирештен дә ташлыйсын икән, ул шулай ук юкка чыга. Шуңа күрә үзебезнең йөрәгебезне менә бу тәүбәгә өйрәтергә тиешбез. Тәүбә кылырга, гөнаһча менә монда ашыгырга кирәк. Тәүбә гөнаһ эшләден икән, тәүбәдә ашыгырга кирәк. Бу ашыга торган җир монсында. Кичектерә торган түгел. Һәм инде изге гамәлне бүген кыла аласың икән, без ашыгырга тиешбез. Вәләкин бүген мөселманнар күбесенчә гамәлдә ялкаулык. Без инде Истанбулга киләбез, укыйбыз, беләбез бөтенесен дә. Бүген мөселманнар күп беләләр, күбесе кызыксыналар, мондый мөмкинлек бар, интернет бар, укыйбыз, ислам белән укыйбыз, интернетта укыйбыз, хадислар укыйбыз, э, кайда нинди изге амәлләр кылганнарын карыйбыз, кинолар карыйбыз, төрле шушы э, өлкәгә караган башка кешеләрнең изге гамәлләрен күрәбез. Һәм ул безгә тәэсир итә кайбер вакытта. Шундый күздән яшьләр килә, инде бер гамәлләр күргәннән соң, бер вакыйга ишеткәннән соң, бер хадисне сөйләделәр, күздән яшьләр килә. Э, бу хадисның астына инде лайклар куябыз, кулларыбызны яхшы булды дип әйтәбез. Э, күңелләрегез тулынча тагын сүз молодец брат анда э, сиңа аллаһның рәхмәте булсын дип э, бу сокланабыз бу гамәлләр белән ә үзебезнең гамәлләр юк бу бит файда бирми ул үзебезнең гамәл булырга тиеш ул кешенең гамәленә сокланып безнең үзебез шул гамәлне кылсак кына безгә файда бирәчәк Без шул хәдистә укыган нәрсәне тәсирләнеп белеп кенә калу түгел, шуны үтәсәк кенә ул безгә файда бирә. Ниндидер бер вакыйганы белгәннән соң ул вакыйга безгә тәсир итеп нәрсәне үзгәртсә генә безгә файда бирә. Шуңа күрә инде без үзебезне уятырга тиешбез, торгызырга, менә бу тонуста тотарга тиешбез. Һәм моңа кайбер нәрсәләр ярдәм итә. Беренчедән, әлбәттә, без иң беренче пәйгамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм һәм аның сәхабәләре иң идеальный ислам урнашкан җәмгыять. Ислам тулысы белән үтәлгән. Кешеләрнең күңелендәге иман тиешле дәрәҗәдә булган. Бүген дә бар андый кешеләр, ләкин сирәк. Ул хәтта күпчелек 100% сәхабәләр алар шундый булганнар. Күбесе камил иман һәм камил җәмгыять исламның иң камил үтәлеше. Бүген дә бар мусламаннар, ләкин күпчелек мусламаннарга бәя биргәндә без инде бик түбән.

Аллаһ Тәгалә аларны мактап әйтте, алар шундый кешеләр диде сахабәләрне. Аларны Аллаһ Тәгалә үзе алып барды диде, хидаяттап алып барды һәм аннан соң әйтте, һәм сез дә, һәм син дә аларның юлы буенча бар диде. Сез дә алар юлында барыгыз дип безне Аллаһ Тәгалә юнәлтте. Димәк, без моның өчен Аларны үрнәк алып яшәргә тиеш. Алар бер нәрсәне укып, җылап, анда вәгазьләр тыңлап утырмадылар. Алар шул белгәнне үтә, үтәделәр тормышта. Һәр белгән нәрсәне әйтте. Шуңа күрә алар икенче төрле кешеләр инде. Алар изге гамәл белсәләр, үтәргә ашыгалар иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бер вакыт намаз укытканнан соң, кешеләргә намаз укытты да, Торды да чыгып китте. Бик аптырадылар, чөнки пәйгамбәр саллаллаху алейһи болай түгел сөйләшә иде, нәрдер догалар кылгандыр, э, мондый ашыкмый иде. Бик аптырады, нәрсә булды икән? Пәйгамбәр саллаллаху алейһи торды да чыгып китте. Һәм аннан аннан соң килгәч бөтенесе сорый инде. Э, ул аңлатты нәрсә булган. Минем диде, искә төште диде, бер садака бирергә дигән бер алтын кисәгем бар иде ниятләгән. Мин шуны бирмәгән идем, мин шуны биргә э, бардым, минем күңелемдә тормасын дип. Шулаймы? Без әллә инде нәрсәләрне ниятлибез, э, безнең өстә тора, үтәрмен, эшләрмен, э, тора күңелне борчып. Ләкин үтәмибез, ялкаулык көчле, без җиңә алмыйбыз. Беләбез, даже кайбыракта шуның үтәмәгән ниндер борчулар кичерәсен, ләкин ялкаулыкны җиңеп булмый. Һәм күп гамәлләребез шул сәбәпле, ялкаулык сәбәпле, ягъни без зәгыйфьләнгәнбез. Э, без буны үтәргә күнекмәгәнбез югалтканбыз бу күнегүне яки бөтенләй ирешмәгәнбез шуңа күрә ислам ул беренче чиратта гамәл э, пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәсәләм үз вакытында бер нәрсә игълан итсә бөтенесе ашыгадыр иде ана ирак сугышка булды э, Рим гаскәре килә дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларны каршыларга гаскәр игълан итте, җыелырга һәм монда бөтенесе барга тиеш. Әгәр дә якында булса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтәдер, фәлән кавымга чыгарга кирәк, әзерләнегез. Әзерләнделәр дә, алдылар да бер көнлек азыкны чыгып китәләр. Ләкин бу айлы, ай, күп зур ара үтеп, шушы җәй вакытында моңа әзерлек кирәк. Моңа җәю генә чыгып китеп булмый. Моңа мөмкинлек кирәк, атлар кирәк, дөяләр кирәк, корал кирәк, ризык кирәк. Э, шушындый вакыт и шуңа күрә алдан игълан итте бик күп алдан шундый походка барабыз э, игълан итте һәм акча кирәк иде чөнки фәкыйрь кешеләр күп иде аларга нәрсә булса алырга кирәк юлын тәэмин итәргә пәйгамбәр саллаллаху алейһи игълан итте бөтенесе кайтты да өеннән акчаны алып килеп э, ыргыттылар без беләбез Усман разыяллаху анху бик бай кеше иде. Һәм ул монда сарыф иткән акчасы ул бик бай иде. Ул меңләгән дөяләр анда атлар, кольчугалар алып, э, шуны хәтле әйбер алып бирде. Бәясен чамалап карагыз бүгенге бәя белән дә. Бихисап миллионнар китереп бирде, миллионнар э, э, бу походка әзерләгәндә. Без беләбез Гомар разыяллаху анху белән Абу Бәкер гел үзе шадыр иде. Гомар разыяллаху анху жүгереп өенә кайтты да, "Менә хәзер мин Абу Бәкерне бу гамәлдә узам" диде. Узам мин моны, диде. Узышалар иде бер-берсе белән. Һәм кайтты да малын, өйдә күпме малы бар, урталай бүлде дә, яртысын алып килеп ыргытты. Әбүбәкер алып килеп ыргытты өйдәге бөтен малын. Шунда әйтте, Умар, сине узып булмый, диде. Умар соңа күрә инде Әбүбәкер нишләде? Кайтты да, мәсәлән, безнеңчә әйткәндә, аларның өйләрендә элек бездә дә бәлкем шулай булгандыр, мәсәлән, стенада Шундый чокыр шикелле җир, анда инде теге лампаларны куялар, чөнки өстәлдә тормый, төшеп китәргә мөмкин яки башка нәрсә булырга мөмкин. Шушында тора һәм шундый җирдә инде әйберләрне саклыйлар. Ул кайтты да бу акчаларны алды. Аның әтисе сукыр иде. Нәрсә улым, өйгә бер нәрсә калдырмыйсың мәллә диде. Безгә калдырмыйсың, алып барма дип әйтмәде. Безгә бер нәрсә калдырасыңмы соң, улым диде. Абу Бәкер ташлар тутырган

Икенче көнне үк утый башлады. Руза тотырга дигән аят килгәннән соң, шул беренче уразада ук Рамазанда ук бөтенесе берсе дә калмады. Тукта мин быел әзер түгел әле. Намазны тукта. Башта иртәнге намазны торгызып торыйм. Аннан соң э, иртә кичне торгызыйм. Яки пока эшли алмыйм әле, тормышны көйләп булмый. Кич белән җыеп укырмын. Андый нәрсәләр юк иде. Бөтенесе камил рәвештә намазны Хаҗга чакыр белән бөтенесе хаҗга барырга ашыктылар. Җыяу акча белән э, э, садака әйткәнемчә әйттеләр, соңгыларын мөмкин үзләренең авызларыннан аерып, э, шушы саваплы гамәлне бирергә тырыштылар. Икенчесе нәрсә тора? Димәк, беренчесе сахабәләр үрнәге. Аларның тормышы. Икенчесе без куркырга тиешбез. Нәрсәдән? Үлем килүдән. Үлем шундый мизгелдә килсә, мин әле әзер түгел. Бу вакытта үлем килүен теләмәгән вакытта килүеннән куркырга кирәк. Безнең бит шулай тоела, әле үлем миңа кагылмый. Шайтан шулай дип әйтте. Кешедә тойгу ята, үлем миңа кагылмый, әле бүген түгел. Ә ул бераздан булачак. Һәм кеше нәрсәдә тукта, аннан соң, аннан соң бирмен, сәдакада бирим, монсын гына эшләп бетерим, өйне генә салып бетерим, икенче зарплатадан. Ә, башка нәрсәдән? Ә, дип хаман кичектерәбез, ягъни уйлыйбыз өлгерәм. Вәләкин куркырга кирәк, әгәр дә миңа үлем без беребез дә белми. Үлем килүдән куркырга кирәк, син әзер булмаган вакытта. Син әле э, ниндидер намазга басып бетермәдең. Иртәнге намаз белән йөрисең. Иртән кичке намазны укып йөрисең, биш вакыт намазны кушып укып йөрисең. Син әле анда ниндидер харамнан аерылмадың, харам эштән аерылмадың. Шуннан куркырга кирәк. Аллаһка кайтып җитмәдең. Ниндидер гөнаһлардан һаман да арыналмыйча калдың. Менә шуннан куркырга кирәк. Шуңа күрә инде менә бу итәргеч була. Тукта, үлем килсә, мин бит бер намаз белән Аллаһ каршына барам, ике намаз белән барам. Минем садака биргәнем юк. Мин һаман анда өйне арттырам, машинаны арттырам, Аллаһ юлына садака биргән юк, дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәала э, Коръәндә әйтте, һәрбер җан иясе диде, һәрбер җан үлем ачысын татаячак диде. Һәм кыямәт көнендә һәрбер кешегә э, тулысы белән хисап кылыначак диде. Биреләчәк аның кылган гамәле белән диде. Кемдә кем бу көнне җәһәннәмнән котылып җәннәткәләгә, ул э, уңышка ирешкән кеше диде. Без бүген без бөтен кеше уңышка иргә төшә, ләкин без дөньяви уңышка омтылабыз. Дөньяви уңыш иләхәгә әйләнде. Өем шундый булырга тиеш. Ул туктамый. Мосын салган и нәфс икенче э, киртә куйды, тагын да зурракны куйдын да аңа омтыла башладың. Машина, балаларны урнаштыру, квартира, бөтен нәрсә. Дөньяда успешный булырга кирәк. Высшее образование, корочки, яхшы эш, шуңа омтылабыз. Һәм шушы юлда, шуңа бару юлында безнең намаз укырга вакытыбыз юк. Сәдака бирергә акчабыз юк. Һәм без тырышабыз дөньяда успешный булырга. Мәгәр Аллаһ Тәгалә менә монда әйтте, һәрбер онытмаска кирәк, үлем киләчәк, кичек э, аны белмисең кайчан икән. Һәрбер җан диде, кеше булсын, башка мәхлук, һәрберсе э, җан э, үлем шушы үлемне татыячак диде. Һәм кыямәт көнендә, ягъни монда әйтелә, кыямәт көнендә Яумеддин, кыямәт көне ул хисап көне. Бере, хисап көнендә һәрберсенә э, тиешле дәрәҗәдә булачак диде. Э, һәм Аллаһ Тәгалә әйтте, менә шул көнне кем бу дөньяда яшәгән гамәле белән э, җәннәттән котылып, җәннәткә эләкте, шул уңышка ирешкән кеше диде. Мәгәр бүгенге Күзлектән бүген дөнья белән күрешә, э, бу тормышны яшәп үтте, нәрсә бер нәрсә күрмәде, нинди өйдә яшәде, машинасы да булмады, җәяү йөрде, нинди кием киеп йөри, менә мин нинди, мин успешный дип йөргән кеше, юк, Аллаһ Тәгалә бу ялган, Аллаһ Тәгалә әйтте, менә ул успешный, качан? Шул көнне, менә шушыңа ирешә алсаң, ә моңа гамәл белән ирешеп була, моңа гамәл белән ирешеп була. Инде икенчесе, менә бу шайтан безгә шундый фикер сала әгәр дә син менә шулай итеп яшисең икән бүген димәк сиңдә шундый фикер бар тукта үлгрәм әле үлем килми әле Белегез, үлем ул бүген, иртәгә, төнне килергә мөмкин. Без аны белмибез. Мәгәр үлем безнең һәрберебезнең өстендә тора. Туганда маңгайга язылган дип әйтсәң дә була. Без аны белмибез. Шуңа күрә уйларга кирәк, һәрвакытта әзер булырга кирәк. Э, Изгелек кылып калырга, тәүбә кылып калырга. Һәм өченчесе, нәрсәдән куркырга тиешбез? Без куркырга тиеш, Аллаһ Тәгалә минем йөрәгем белән, минем арада киртә куймагае дип. Ягъни син шулай яшисең кичектереп. Юк, булыр әле, хәзер өлгерәм, өлгерәм. Намаз укыйм, пенсиягә чыккач, бер елдан уразаны, аннан быел ис аласым бар, ураза тотып булмый, миңа рабочийлар килә, кайбер вакытта шулай диләр. Бу ел ураза тотып булмый. минем үй сабасым бар шундый вакытка туры килә дип башка нәрсәләр сәбәпле ураза тотмый аллаһ тәгалә коранда әйтә әй сез иман китергәннәр ди иман китергәннәр кайчан аллаһ тәгалә сезне җанландыра торган нәрсәгә чакыра ягъни дөрес юлга чакыра ягъни ис иман китергәннәр кайчан Алла һәм пәйгамбәр сезне э, шушы сезне җанландыра торган э, нәрсәгә чакыра, сез аңа җавап бирегез ди. Ягъни, иярегез, җавап бирегез ишеткәч, җавап бирегез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә аннан соң кисәтеп, белегез ди. Мәгәр белегез ди, Аллаһ сезнең э, йөрәгегез белән сезнең арага киртә куярга мөмкин ди, әгәр дә шулай эшләмәсәгез. Шуңа күрә бу нәрсә дигән сүз? Кеше шулай кичектерә, кичектерә, үзен тынычландырып йөри, пенсиягә чыккач, мондый кешеләрне күп күргән бар, пенсиягә чыкты, юк. Авыртып китте, мөмкинлеге юк, аяксыз калды. Өйрәнергә тели, хәтере юк, өйрәнә алмый. Э, ул аның рәхәтлеге, көче юк, мөмкинлеге юк, хәтере юк, теләге юк, иң мөһиме, теләген алып куйды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә киртә куйган дигән сүз. Все, булды, хисләр юк. Э, кеше акылы белән аңлый, кирәк инде үтәргә, ләкин юк.

Үтисең килә, ләкин теләк юк. Юк теләк. Һәм башка киртәләр булачак. Шуңа күрә без бу дөньяда яшәгәндә изгелекләр кылырга тиешбез. Гөнаһ эшләсәк, тәүбә кылырга. Менә Рамазан айы ул бүләк итеп бирелгән ай. Шушы үзебезне үзгәртү айы, тормышыбызны үзгәртү айы. Шәгъбан айы ул Рамазан алдына Рамазан алдының айы, ягъни башка кешеләр игътибарсыз була торган ай. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи дөрес әйтте, кешеләр бу уйга игътибарсыз диде. Менә без дә хәзер бу уйга игътибарсыз. Без әйтәбез, кемнәрдер әйтә, "О, хәй Рамазан керә, Рамазанга хәтле бер өйдәге эшне эшләп бетерим әле, Рамазанда эшләп булмый. Күп итеп әйберләр туплап калыйм әле, ял итеп калыйм әле, ял иртән барып кайтыйм әле, теген эшлим әле, кунакка барып кайтыйм әле. Моны эшләп куйым әле, акчаны моңа тотыйм әле", дип без нәрсә? Бу уйга игътибар бирмибез. Мәгәр бу ай шулай ук Рамазанның алдыннан әзерләнә торган ай, ике айда. Һәм Рамазанга әзерлек белән керергә кирәк. Бер көнне Рамазанга кереп китеп булмый. Күз алдына китерегез. Син яшәдең бер яшәү рәвеше белән. Торасың, йоклыйсың, ашыйсың, ашау тәртибе, ничә тапкыр ашыйсың, акчаны тота торган тәртибе бар үзенең, кая билгеләнгән. И бер көнне Рамазан ае керде, син иртәгә Рамазан уятырсың мине. Иртә белән хатының ризык әзрә, син тордың, бүген ураза. Синең режим үзгәрде. Тик торганда режим үзгәрде. Һәм син инде ашамаска тиеш, ниндидер гөнаһлардан сакланырга тиеш, тәравих кайырга тиеш, намазлар, башка нәрсәләр бар. Бу бер көндә моңа ияләнеп буламасың, син моны күтәрә аласыңмы соң? Шуннан бер 10 көн буе организм ияләнә алмый, уразаны тота алмыйсың, тизрәк сәгатькә карап торасың, тизрәк җитсә, авыз ачылыйм, авызым кипте, дип торасың. Чөнки син эшлисең дә бар. Һәм монда нинди ихласлык, монда нинди башка гамәлләр белән шөгыльләнү, когда син авыз ачканчы торасың. Тәравихтан кайттың, син җокы режимы үзгәрде. Яки бөтенләй тәравихка бармыйсың, яки барасың да анда җоклап үткәрәсен, төнне торып намаз укый алмыйсың яки иртә белән анда э, торып тиз генә су эчтең, тагын яттың. Юк тәртибе, кылып булмый, кереп китеп булмый. Син моны күтәрә алмыйсың, син әзер түгел моңа. Шуңа күрә Шәгъбан ае, бу әзерләнү ае, син бу айларны уразалар тотып һәм башка изгелекләрне кылып, үзеңне сәдака бирүләрен арттырып, Коръән укуларын арттырып, Рамазанга җиңел генә кердең дә киттең, как будто бернинди үзгәрешсез кереп киттең, күчтең генә Рамазанга. Син әзер булырга тиешсең һәм Рамазанның беренче көненә рәхәтләнеп, җиңеллек белән Э, Коръәннәр укып, тагын да арттырып, тагын да күбрәк сәдакалар биреп, изгелекләр кылып, э, күңелләребез аңа әзер булып, э, шушы изгелек, изгерәк күңел белән кергә кирәк Рамазанга. Бу шундый ай, әзерлек ае бу Рамазанга. Моның үзенең бәрәкәте бар, фазыйләте бар. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бу айларны уразалар арттыра ди ураза гына түгел башка гыйбадәтләрне арттырырга кирәк ну ураза инде ул төп гыйбадәтләрдән рамазан аенда шуңа күрә бу айны да ураза тотарга була ләкин бер нәрсәне истәргә кирәк бу уразалар рамазаннан кала бөтенесе сөннәт теге вәгазьгә тәэсирләнеп кешенең сәламәтлеге булмаска мөмкин сәламәтлеге тиешле дәрәҗәдә түгел кеше карарга тиеш бу айны ураза тотам дип пәйгамбәр саллаллаху алейһи тоткан дип ураза тотып аның авыртулары кузгалып рамазан ай уразасыннан мәхрүм калмагыз шуңа күрә һәр кеше үзенә карый вәләкин инде мөмкинлегебездән чыгып без ураза тотмыйсы икән башка изгелекләрне коръән укуны арттыр догаларны күп кыл аллаһны зикер кыл изгелек кыл шуңа күрә инде аллаһ тәала насыйп итсен Менә бу Шәгъбан аена пәйгамбәрс хадистә әйткән гафилләр сафында булмасак иде. Игътибарсыз кешеләр саф булмас идек, булмас идек тиешле игътибар күрсәтеп, Шәгъбан ае артында булган белгән белмәгән бәрәкәтләргә ирешәсәк иде һәм Рамазанга иң хәерле әзерлек белән кереп, Рамазанның да бәрәкәтен тыйсак иде.